Indi şu ýerde käbir formulalar berlen. Bu formulalary biz ýatdan bilsek gowy bolar. Aslynda manysy şeýle açan ýagdaýymyzda meselem diýeli tangens diýmek, sinus gatnaşan kosinus, kotangens, kosinus gatnaşan sinus. Bularyň hemmesiniň gelip çykýan ýerleri bar. Ýöne men gysgaçyk şu wagtlyk geçmekçi. Indi şu ýerde käbir mysallara seredeliň. Ýaňky formulalary ulanyp çözüp biljek mysallarymyz. Onda deňdir sinus x hiç zada üýtgeşik edip bilemok bärde. Kotangens x-mi men kosinus gatnaşan sinus diýip ýazyp bilýän. Sekant x-mi bir gatnaşan kosinus diýip ýazyp bilýän. Onda ýazaly ilki bilen sinus x-mi Köpeltmek, Kotangensiň ýerine kosinus x gatnaşan sinus x ýazýan. Köpeltmek, Sekant x-iň ýerine-de bir gatnaşan kosinus x ýazýan, deňdir. Ine, seretýän bolun, şu ýerde kosinus x-lar bir-birini gysgaltýar, sinus x-lar hem bir-birini gysgaltýar, jogap bir çykýar. Mysal B-de ýene edil şoň ýaly açyp bilýän zatlarymyzy açýas. Onda şu ýerde açyp biljegim tangens bar, birem kosekant bar. Onda deňdir ilki açyp ýazaly. Sinus x köpeltmek kosinus x aşakda sinus x gatnaşan kosinus x goşmak Sinus x. Kosekant x-im nämedi? Bir gatnaşan sinus x-di. Indi şulary men öwürýän. Ýokarky bölek sinus x köpeltmek kosinus x gatnaşan 1 köpeltmek aşakyny köpeltmek edip ýerini öwrüp ýazýan. Onda sinus aşak geçýär. Sinus x, kosinus x-am ýokaryk çykýar. Goşmak, sinus x, aşagyna bir ýazýan, aşakda-da köpeltmek edip, bir bilen sinus x-iň ýerini çalşyp ýazýan, onda bir aşak gelýär, bärde-de sinus x bolýar, deňdir. Indi. Şu ýerde seretýän bolyn, sinus x-ler gysgalýar. Şu sinus x bilen şu sinus x gitse, näme galýar? Kosinus kwadrat x galýar. Goşmak, sinus kwadrat x. Indi bu-da meň bir formulamda bardy. Kosinus kwadrat goşmak sinus kwadradymyň bahasy bire deň bolýardy. Onda jogap bir. Mysal syýada edip biljek zadym aşakdaky kosekanty bir gatnaşan sinus diýip açmak. Onda bir goşmak sinus x ýokarsyny bolşy ýaly ýazýan. Aşakda-da bir goşmak bir gatnaşan sinus x deňdir. Edip biljek zadym aşakdakylaryň maýdalawjylaryny deňläp ilki goşmak, onda aşagyny köpelden ýagdaýymda näme bolýar netije? Ýokaryň özüni ýazýan. Sinus x. Aşakda-da şuň aşagyny we ýokarsyny sinus x bilen köpeldenimde sinus x goşmak bir gatnaşanam sinus x bolýar. Sebäbi maýdalawjylar deň bolýar. Indi, şu ýerde näme edýän bolsam, ýene şo bir ýagdaý edip bilýän. Bir goşmak sinus x, ýokarky bölek bu, gatnaşan bir ýazýan aşagyna, köpeltmek diýip, bulaňam ýerini çalşyp ýazýan. Sebäbi rasionallarda bölmegiň düzgünidi. Onda aşakdaky sinus ýokaryk çykýar, sinus x, ýokardaky sinus x goşmak birem aşak düşýär. Indi seretýän boluň, şu bölek bilen şu bölek bir-birini gysgaltýar. Onda jogabymyz sinus x bolýar. Indi taraplarynyň gatnaşyklary belli bolan gönügurçly üçburçluklar bar. Birazjyk şolar hakda maglumat bereli. Birinji ýagdaý 30-60-90 üçburçlugy, gönügurçly üçburçlugy. 30-60-90 üçburçlugyny gören ýagdaýymyzda nähili bolanda-da men hemişe 30-yň garşysyna A diýip bellän ýagdaýymda altmyşyň garşysyna A kök üç diýýän, togsanyň garşysyna-da iki A diýýän. We men, mysal üçin diýeli, kosinus altmyşy hasaplajak bolanymda, kosinus altmyş diýýänem şu burç, Kosinus bolan üçin goňşy gatnaşan gipotenuzadyr. Onda näme bolýar? A gatnaşan iki A-dan, A-lar gysgalan ýagdaýynda ikiden bir. Onda kosinus altmyş hemişe ikiden bire deň. Indi mysal üçin diýeli, tangens otuz ýazaly. Deňdir. Tangens otuz diýýänim, otuzyň garşysy gatnaşan goňşusy. Onda. A gatnaşan, a, kök üç. Deňdir, alar giden ýagdaýynda bir gatnaşan kök üç, tangens otuz bolýar. Men şu üçburçlugy bilsem, üçburçlugyň taraplarynyň arasyndaky gatnaşyklary bilsem, şu burçlaryň islendik wagtda trigonometrik, esasy trigonometrik bahalaryny tapyp bilýän. Men bärde diňe kosinus bilen tangens mysal berdim. Isleseňiz sinus bolsun, kosekant bolsun ýa-da kotangens bolsun, hemmesini hasaplap bilýäňiz özüňiz. Sebäbi formulalar belli. Ikinji ýagdaý, kyrk bäş, kyrk bäş, togsan gönüburçly üçburçluk. Bärde, eger kyrk bäşiň garşysy A boljak bolsa, bu kyrk bäşiňem garşysy A bolmaly, sebäbi burçlar deň. Onda togsan iki, togsanyň garşysam A kök iki bolýar. Indi bärde ýazaly. Bu gezek sinus kyrk bäşi hasaplaly. Sinus kyrk bäş. deňdir. Sinus diýýänim islendik kyrk bäş alp bilen garşy gatnaşan gipotenuzady. Onda a gatnaşan a kök iki deňdir bir gatnaşan kök ikä. Kök ikini aşakda goýjak däl diýseňiz, kök gatnaşan iki aşagyny kök iki bilen köpeltmeli bolýaňyz. Kotangens kyrk bäş hasaplaly indi. Deňdir. Kotangens diýýänim, islendik kyrk bäşiň goňşusy, gatnaşan garşysydy. Onda näme bolýar? A gatnaşan A bolýar. Diýmek, jogap bir bolýar bärde. Indiki üçburçlygymyz otuz ýedi, elli üç, togsan üçburçlygy. Bu üçburçluk kän ulanylyp durlanok, ýöne esasy fizika sapaklarynda çözýän bolsaňyz, şu trigonometrik esaslary ulanyp, onda öňüňizden çykyp biler. Onda biz otuz ýediň garşysyny näme diýip alýas? Üç a diýip alýas. Elli üçiň garşysyny dört a diýip alýas. Togsanyň garşysynam bäş a diýip alýas. Onda şu ýerde meselem diýeli, sinus otuz ýedi deňdir birem

Fizikada köplenç bu nolbitin on on alty şeklinde ulanylýar. Kosinus otuz ýedimiz dört gatnaşan bäş a, dört a gatnaşan bäş a, alar gysgalan ýagdaýynda dört gatnaşan bäş. Munam onluk drop şeklinde köplenç ulanýarlar. Nolbitin on on sekiz. Eger şu düzgünleri bilseňiz, burçlar islendik ýagdaýda garşyňyza çykanda, Özüňiz şu bahalary şu üç urşulyň üsti bilen hasaplap goýup bilýäňiz, ýat tutmak hökman däl. Indiki temamyz jem we tapawut formulalary. Haçanda trigonometrik esaslarda iki burçuň jemi ýa-da tapawudy berlende, şony nähili açýas? Şu ýerde formulalar berlen. Aslynda men muny nirelerde ulanýan? Şeýle seredemde, mysal üçin kosinus ýetmiş bäş. Kosinus ýetmiş bäşiň men aslynda bahasyny bilemok. Ýöne haçanda men şuny bilýän bahalarymy ulanyp eden ýagdaýymda hasaplap bilýän. Onda men ýaňyjyk öwrendim, otuz bilen kyrk bäşiň kosinuslaryny men tapyp bilýärdim. Onda şu bahany ýetmiş bäşi men kosinus Otuz goşmak kyrk bäş diýip ýazyp bilýän. Sebäbi açan ýagdaýymda kosinus otuz, kosinus kyrk bäş, sinus otuz, sinus kyrk bäş ikisinem men tapyp bilýän. Onda haçanda kosinus bolanda men jemi nädip açýan? Jemi şu ýerde berlen. Kosinus birinji burç, kosinus ikinji burç aýyrmak, sinus birinji burç, sinus ikinji burçuň köpeltmek hasyllary şeklinde. Onda şu ýerden ýazýan. Kosinus otuz Köpeltmek Kosinus kyrk bäş Goşmak bolsa aýyrmak bolýar, aýyrmak bolsa goşmak bolýar. Kosinusda alamatlar tersine üýtgeýär. Aýyrmak Sinus otuz Sinus kyrk bäş Deňdir. Indi şu ýerde diýeli meniň Kosinus otuzyň näçedigi ýadyma düşenok. Onda göni şeýle üçburçlugymy çyzyp hasaplaýan ýagdaýymda, mysal üçin diýeli şu ýersini otuz diýip alsak, otuzyň garşysyna näme diýipdik? A diýipdik. Altmyşyň garşysy a kök üçdi. Bärem iki ady. Onda kosinus otuz diýýänim goňşy gatnaşan gipotenuza, ýagny kök üç gatnaşan iki. Köküç, gatnaşan iki, köpeltmek. Kosinus kyrk bäş. Indi bu-da ýadyma düşenok diýsek, onda onam şu ýerden çyzyp bilýäňiz göni. Kyrk bäş, kyrk bäş. A, A, bärem A kök iki diýipdik. Şu ýerde kyrk bäş, bu tarapam kyrk bäş. Onda kosinusyny tapjak bolsam, goňşusy gatnaşan gipten uzady. Ýagny bir gatnaşan kök iki. Aýyrmak. Sinus otuz, göni sinus otuza seredýäs, bir gatnaşan, iki. Köpeltmek. Sinus kyrk bäş, garşy gatnaşan gipotenuzadan, bir gatnaşan, kök iki. Deňdir. Indi aşaklar meňzeş. Aşaklar onda näme? Iki, kök iki, bir, bir maýdalygy juda ýazýan, ýokarsam, kök üç, aýyrmak, bir bolýar. Indiki mysalymda sinus ýüz bäş. Sinus ýüz bäşiň göni bahasyny bilemok. Näme diýip ýazyp bilerin? Altmyş goşmak kyrk bäş diýip ýazsam. Onda sinus altmyş goşmak kyrk bäş deňdir. Ine sinus nähili açylýar? Seretýän sinus goşmak bolanda sinus birinji burç köpeltmek kosinus ikinji burç goşmak. Kosinus birinji burç, sinus ikinji burç. Onda ýazaly şu ýerden sinus altmyş köpeltmek kosinus kyrk bäş. Alamat üýtgänok. Kosinus altmyş köpeltmek sinus kyrk bäş. deňdir. Indi bularam bilen bilmeýän bolsam ýatdan, ýene şu üçburçluklam ulanýan. Sinus altmyş diýýänim şu ýer altmyşdy. Altmyşyň garşysy gatnaşan gipitenuza, onda kök üç gatnaşan iki. Köpeltmek. Kosinus kyrk bäş goňşy gatnaşan gipitenuza, onda bir gatnaşan kök iki. Goşmak. Kosinus altmyş. Altmyşyň goňşusy bir, gatnaşan gipotenoza bir gatnaşan iki, köpeltmek, sinus kyrk bäş, garşy gatnaşan gipotenozadan bir gatnaşan kök iki deňdir. Aşaklar ýene-de meňzeş, iki kök iki, ýokarsam kök üç goşmak bir. Demek, jogabymyz kök üç goşmak bir gatnaşan iki. Indiki mugt temamyz goşa ýa-da ýarym burç formulasy. Bärde haçanda e, meselem diýeli 120 gradus berilýär. Men 120 niň e, näçedigini, sinus 120 niň näçedigini bilmeýän bolsam, şony näme diýip ýazýan? 2 köpeltmek şu burçuň ýarsy. Sinus 60, kosinus 60 diýip ýazyp bilýän. Kosinus üçin hem ne bärdäki formula berlen, bir hem tangens üçin berlen. Indi mysala seredeli. Eger sinus x deňdir üçden bir bolsa, onda kosinus iki x tapyň diýýär. Kosinus iki x-iň formulasyna seredemde, sinus sinus x-i ulanyp tapyp biljek formulam şu formula. Onda şeýle ýazsak, kosinus iki x deňdir bir aýyrmak iki sinus Kwadrat X. Indi, şu bölegiň men näçedigi maňa ýa berlipdir. Üçden bir. Ony ýerine goýan ýagdaýymda, bir aýyrmak, iki köpeltmek. Üçden biriň kwadrady. Ony hasaplan ýagdaýymda, bir aýyrmak, iki gatnaşan dokuz. Aşaklaryny dokuza deňlesem. Dokuz aýyrma iki, dokuzdan ýedi. Indiki mysalda, eger sinus x goşmak kosinus x deňdir üçden iki bolsa, onda sinus x tapyň. Sinus iki x tapmaly. Sinus iki x tapmak üçin sinus iki x-iň birje formulasy bardy şu ýerde. Sinus iki x-imiz iki sin x kosinus kos x-e deň. Onda men näme edip bilerin? Şu ýerde iki tarapyň kwadradyny alan ýagdaýymda, şeýle, kwadrady alan ýagdaýymda, şu ýerden täzeden ýazaly. Skobkany açsam, sinus kwadrat x goşmak iki köpeltmek kosinus x sinus x goşmak kosinus kwadrat x deňdir dört gatnaşan dokuza.

Dokuzdan dört aýyrmak bir. Aşaklaryny deňlän ýagdaýymyzda ýokarky bölekde dört aýyrmak dokuz gatnaşan dokuz. Diýmek, sinus iki iki sinus iki x-ymyz minus bäş gatnaşan dokuz bolýan eken.